Ähliňize salam bu dersimizde tuple we for üýtgeşmelerini ýagny tuple we for görmekçi. Tuple näme? Desse diýip bileris meselem. O da edil list ýaly içinde elementleri tutýar, ýagny köp elementleri içinde tutup bilýän bir funksiýa. For näme? Üçin diýmek. Ony print edenimizde ulanýarys köplenç. Göreliň. Tuple näme ilki bilen? Tapl nädip ýazylýar? Tapl şular ýaly. Biz list ýazan wagtymyz x meselem bir list bolsa şular ýaly edip içine elementler ýazýardyk. Indi tapl da näle edilýär? Meselem bir taplymyz bolsun x hem diýip bilersiň. Onuň içinde kwadrat ýaýda-da normalny, ýagny şu ýaý goýulýar. Ve meselem elementler ýazylýar içine. Element 1 diýeliň meselem. Element 1. Bu integram bolup biler, floodam bolup biler. Indi şular ýaly elementleri ýazýas we içinde tutýar. Meselem göreli bir tuple alaly x diýeli deňdir tuple diýeli. Meselem näme goýsun men adym goýsun Murat. Näme goýsun ýaşym goýsun. Näme goýsun okan mekdebim goýsun meselem. Welaýdyk diýip. Şu wagt ady üýtgäpdir welin mekdep. Zyýan ýok. Indi biz print diýýäs. Nämäni çykarsyn? X-i. Indi şu tapyly göreli nädip çykarýar. Run diýýäs. Çykarmady. Nide ýalňyşdyk? Tapyl diýip beýdip ýazylmaýar. Ýalňyşdyk. Diňe ýaý goýulýar. Meselem listde hem meselem X list üçin şeýdip goýýardyk, ýagny öňünden list diýip ýazylmaýar, muňa öňünden tapyl diýip ýazylmaýar. Tapyl diýip ýazypdyryn ýalňyşyp. Ine şeýdip tapyl çykardy. Ine tapyl şular ýany ýaýyň içinde ýazylýar. Ine şular ýaly. Ýa-da şular ýany bir tapyl X tapyly. Ine şular ýany ýaýyň içinde ýazýas elementlerini goýýas we bize şeýdip tapyl çykarýar. Tapyl edil list ýaly. Munda üýtgeşiklik ýok. Indi biz Şu tapyl görnüşinde şeýdip ýaýyň içinde çykardym. Biz muny biraz gowrak edip çykarjak bolsak, meselem, ýokardan Murady, aşakdan Ýigrimi, soň Welaýdykini aýry-aýry çykarjak bolsak, nädip çykarmaly? Onuň üçin her bir indeksi, her bir elementi aýry-aýry etmeli. Indeks nädip alýardyk? X nol diýýäs şeýdip. X-iň nolunjy indeksi. Ýagny ine şu Murada deň gelýär. Bu birinji indeks, bulam ikinji indeks. Şuny çykarsak näme çykarýardy bize? Ine diňe Murat çykardy. Aşakdan print näme diýeli? X näçinji galdy indi? Birinji indeks. Print diýeli. X näçe indi ikinji indeks. Indi şu indeksleri aýry-aýry şeýdip çykarsak nädip çykarýar göreliň. Indi aýry-aýry çykarsak ýokardan aşaklygyna indeks nomeryna görä ýazdyk, şoňa görä çykardy gowja edip. Ýöne biz muny beýdip print diýip aýry-aýry her sapar ýazmalymy? Meselem bizde 1000 sany şu taplygyň içinde element bolsa 1000 gezek print diýip ýazmalymy? Ýok, näme edip bileris? Ony görkezeliň. Onuň üçin for ulanýas. For näme diýmek? Üçin diýmek. For diýas. I diýas. I näme? Bir integer, bir san. Indeks has dogrusu. I indeksi e, görkezýär bu ýerde. For I diýas. In diýas. Bir taplyň içindäki, ne x taplynyň içindäki her bir indeks üçin, her bir element üçin. Nämäni print etsin bize? Print diýas. Ne print etsin? Nämäni? Şol elemendi. Ay nämäni görkezýärdi? Elemendi indeksi. Bize şo elemendi print etsin. Print ay diýäs. Göreliň işlärimkan. Ine. For ay. Ne ay birinji element. E, indeksi. Birinji indeks. Nounji indeks has dogrusu. Murat. Şunu aldy şu ýere. Noly goý düşýär-ä, noldan başlady. Print etdi. Ine Myrady. Soň ýene ýokary geldi. Soň bire geçdi. Bir goýdy. Ine birinji indeks, ýigrimi. Ony print etdi. Soň geldi ikinjä geçdi. Ine muňa geçdi. Bir aýdy iki, ony print etdi. Şeýdip for funksiýasy bilen biz içindäki bir stringiň ýa-da list bolsun şu şeýdip listiň içindäki elementleri Indi şeýdip list bolsanam print edip bileris. Ýa-da bu diňe bir string bolsa näme bolýar? Stringlerde hem indeks alyp bilýäs diýipdik. Diňe string bolsa indi şeýdip harplar ýeke-ýeke her bir indeksin aýry-aýry print etýär aşakdaky aýra setirde. Indi şeýdip biz for hem ulanyp bileris. Muny ulanmagyň gaty gowy usullary bar ine fory beýleki ýazjak programmamyzda göreris gaty köp zat üçin ulanyp bilýäs ýagny gaty peýdaly biz üçin sebäbi bu elementleri yzgider ýa-da bir tapylyň ýa-da bir e, listiň içinde ýazman gowuja edip aşaklygyna görä e, ýagny gezekli gezegine ýagny syralap ýazyp bilýäs şeýdip for funksiýasyny onda tapyl ine şeýdip ýazylýar edil list ýaly for hem Ine şol içindäki elementleri çykarmak üçin şeýdip for for loopuny ulanyp şeýdip bir listiň ýa-da taplyň içindäki elementleri çykaryp aýry-aýry ýazyp bilýäs. Galanynam praktikada görseňiz öwrenersiňiz we biz mundan soň nämäni öwrenmeli bolýarys? Soňky dersimizde formady göreris, onsoň sözlükleri göreris, soň kitaphana programmasyny ýazmaga geçip bileris. Häzirlikçe hoş galyň.